atu ku van pa ka van hal ka duh la zeimaw pumpak in amah sinah cu ka halmi pakhat ven hi cu um nan zapi thei ding a van hal te kha ka duh mi te um ma cu di si ti sia cun a masa chimmi te a kha zawn te a ka mu question tam deuh pi ka to vai da ka hal kho lai ba pahnih pathum pi ka hal khong hamo ama nih ara ka leh nak ding chak vai khat lo a chim liwa tia A hmasa chimmi ah khan tutan ah cozah he an i ton tikah cozah kha pahnih pungsan in an um a ti. Mah ah khan zeiruangah dah NLD le cozah ralkap kha an i ṭeh lo? An duhmi mah aa khat lo maw? zeitindah an si? Pakhat, cucun an duhmi, nan duhmi tlangcungmi le Lai ralkap CNF nih kan i tinhmi a tlin khawhnak ding caah hin NLD le Aung San Suu Kyi lo hin a si kho maw? Ralkap le a dang party lawng nih rin awk an ṭha maw timi kha pakhat. Cucun a pahnihnak ah, zeiruangah dah Laimi hi vialte nih CNA CNF hi support kan tuah lo. Zei ruang bik ah dah si hnga timi te khi van hal ka duh i pakhat mah cu pahnih ti cucun uh, CNF i thimnak rule khi uh, US system in president an thim mi president nih amah duhmi paoh kha thim hna i Asinain a minung pakhat te nih a thim viar hna i a ṭha lo ka ti duhnak si loin uh, democracy phung in zapi thim ka si ti lo i amah minung pakhat te lawng nih khan kha vialte minung a thim viarmi hna khi zapi caah rianṭuannak ah vei Chin state aiawh in khi vialte khi a ṭha ko hnga maw nihin ni tiang an kalnak ah khan hihi minung pakhatte nih thim viarmi khi zapi caah khin a ṭha ko maw timi kha hal ka duh i leh awk ṭha sia da ka leh te lai mu leh awk ṭha lomi cu amah thu si ko seh law cucun i hi teh kan ral an si maw? Kan ral cu mi zeidah an si? Mah hi kan kan kah hna awk si maw timi te kha si lai tampi ka lawm. Uh, pakhatnak ah na vun ka halmi kha a cozah le ralkap hi zeicah an i khah lo timi maw? I mah ni khah lonak he pakhatnak ah uh, Atu ralkap kan timi hi thongkhat le zakua le somriat le kumkua kum in ne kan ti lai maw uknak ana ting in ar kai men si cun anmah nih kan kum hleili chung atu kan ram in hman lio mi uh, 2008 constitution kan ti mi mo kum thong hi la kum riat in rak tial mi phung hram a der tu kan si kha an phung hram ning kan kan kal sia cun Kawlram hi zeitik hmanh ah democracy tling kan hmu kho lai lo pakhatnak. Pahnihnak ah atu tlangcungmi kan halmi federal hi zeitik hmanh in tling tein kan hmu kho lai lo. Cucu 2008 constitution nih a khammi kha si. Democracy le federal kha 2008 constitution nih khan a kham. Makhakam ruangah ralkap siseh, president ting sing siseh, president ting sing zong kha uh, peace process a thawktu a si ko nain peace process a thawktu si ko nain bitak ten an i timmi cu anmah nih an rak tial ciami 2008 constitution ka fehter chin khan duh peng thlen lo khan duh peng cucaah cun kha an thlen lo chung poh poh kha zeitik hmanh ah Tlangcungmi nih kum sawmsarih chung hriam kan tlaih i kan doh i kan halmi hi tling tein kan hmu kho lai lo. Asinain NLD belte cu kum thongkhat le thongkhat le zakual a sawm riat le kum riat i democracy movement nih a rami kha an si. Hi an i tinmi ahhin an nih democracy kha usape kan ṭuanmi an si. NLD an rak thawk ahhin federal timi hi cutipin a rak tel lo. an policy chung zong ah cuti cun na rak ka tel lo asinain tlangcungmi he biatak te rian kan tuanti thongkhat la zakua la som riat la kum riat in som kua tiang rong ka UNLD he kan tuanti cun adang tlangcungmi political party pawl he an tuanti an tuanti tikah tu hen an lung an hun a thleng Tutuan deuh ka chim bantuk khan kum thong hnih le kum hlei kua October thlan ti kut ni riat ni Dawng San Suu Kyi chimmi kha kanmah tlangcungmi nih kum thong hnih le kum nga leo kan rak chimmi kha a vun pom ve tikah kan vun neihnak kha si. Cucu ralkap le cozah an i dannak mu. Cozah kan ti tikah NLD cozah cu kum thong hnih le kum riat phunghram constitution thlen an duh democracy an duh ve federal an duh ve ralkap zong nih democracy kan duh ve ti cu an chim federal kan duh ve ti cu an chim asinain an nih an duhmi democracy phung cu election tu cu um ko lai sihmanhsehlaw election um ko hmanh ah election lawnglawng um lai i

pi nih biaceihnak zung asinain kha vialte kha kanmah le kan state Chin state government nih a tuah khawh taktak mi si lo Chin state hluttaw nih tuah khawh taktak mi si loin nepi to nih cuti cun rak tuah u tiah feel chom mi la long kha tu a si amin men la long kha rak si cu si caah cun atu an mah an tuah mi phun hin cun kan ruah lengmang tikah federal tling kan hmu le lo timi khi kan ruah cucaah cun kanmah tlangcung mi kan heh chiti kan nawl ni mah kan navun ka halmi ah khan cozah tel loin tlangcung mi nih kan halmi hi kan hmu kho lai maw timi kha bi halnak ṭha ngai ngai si ngai te ti si ahcun cozah tel loin rak tuah kho si selaw atu kan halmi ah democracy le federal timi hi pinlung sa cho ah tel ciami si Hinlungsa cho article panga kan federal kong si. Article pasarih ah kan democracy kong si. Kha aa tel ciami kha Kawl nih hitin an kan hlen lengmang hi ni ni tiang tlamtling kan chuah ter hau lo. Thongkhat da zakua la somruk la kum hi newin nih ana alak nu hoi na khan cun a zeitin hman kan tuah kho lo. Cu ti ka zei kan tilai kanmah tlang cung min kum som thri kan col tang nain hi kanmah long kan tuah ti kan har ngai ngai. tlamtling tein tuah khawh kha a har ngaingai. Cucaah cun Kawlram ah minung zakhat a som ruk kha Kawl an si. Kha minung zakhat a som ruk Kawl pa an i tel lo khan kanmah som li lawng nih kan tuah kha fuai lo. Cucaah cun kha Kawl lak ah khan kanmah ka he kan a duhnak aa khatmi mi kha an tampi. Cucu Thongkhat le zakua le somriat le kum riat lio i movement nih khan fiang tein a vun langhter ko. Democracy an duh ve, federal an duh ve. Asinain ralkap cu uknak ruangah khan an rak chim ngam lo, an chim kho lo. Cutan kha kanmah tlangcungmi he democracy duhnak le federal duhnak aa khatmi mi pawl kha kan hawi ah kan canter hna hau. Mah kan hawi kan chanter hna ah khan kan nawr khawh deuh lai timi hi cu ruahnak um. Cucaah cun atu NLD cozah uh, Daw Aung San Suu Kyi zong nih nikan til official tein ṭia win tein a chim cang caah khakha kan ṭan ṭi si ahcun uh, kan rang deuh lai kan tuah kho lai lo tinak si lo kan rang deuh lai a ṭha deuh lai a tluang deuh lai ti khi uh, zapi hmuhnak si timi te kha van chim ka duh cun CNF zei ruang dah uh, zei kan ti lai khuaza ramkip ummi Chin miphun in kan bawmh lo timi hi biahalnak ṭha ngaingai a si. Ngaite ti si ahcun 88 movement a chuak ko nain 88 movement ruangah ramdang i a phanmi Chin miphun nih Kawlram ah miphun lak ah a tambik an si. A milu a jakhan hnung in mu a percentage din tu ahcun zei kan ti lai ramdang a phanmi ah hin Kawlram ah Chin miphun hi zakhat ah a milun tuak ah tambik kan si. Hihi zei ruangah dah kan phak ti na fiang tein kan chim si ahcun CNF nih hriam rak tlai hla sa law atu bantukin ramnak kan phan kho lai lo. Cucaah cun ngai te te cun hi tu bantukin ramdang kan rak phaknak a hrampi ar kan silpiak mi CNF hi kan bawm awk si. Cun CNF bom cu CNF a party le a ralkap bawmh lawng si loin kan miphun le kan ram caah rianṭuan si kan miphun le kan ram bawmh si ti thei usih law kan zapi tein kan ṭang ko hnga asinain atu ah hin zei kan ti lai ti sih cun CNF kong le kan ram le kan miphun kong Paletwa kong khua kan khan lai kan rel lai kan tuan hnik lai kan ti ah hin mi tampi in lung tho lo Zeicah cun kanmah Chin miphun hi fawi tein lung a thomi, fawi tein lung a zor ṭhuan khomi kan si. Cun, zei kan ti lai, mit hmuh in thil ummi kan hmuh lawnglawng ah khin lung a thomi miphun kan si fawn. Cucaah cun atu ah khin zeicah dan kan pek lo ti set for example ah CNF khin nih khin uh, cozah he maw silola ral pakhat pakhat he maw i kap usulaw meithal puah usulaw mi lung hi chikhat lo pi a tho men lai bawmnak ka chuak men lai asinan maka kha amiak maw kan miphun caah a tha maw minung thisen le minung nunnak thap in ma bantuk tuah ka tha maw ṭha tein ruat ṭhan hmanh tuah u. Miphun hmete kan si, miphun tlawmte kan si. Kha bantuk ah kan, kan political aim pakhat na ngei i UHF pakhat pakhat sa sawh caah kan miphun thisen luanter la vei ka ṭha maw timi kha. Cucaah cun kan nih kan duhnak ahcun daihnak rian le ṭhatnak rian khatu kha CNF nih kan zuam cucaah cun kum thong hnih le kum hlei khat in biatak tein daihnak rian ṭuan ah hin atu tlangcungmi hriamtlaimi lakah CNF tei rial bik mi kan si kan zapi te ti awk ngan in kan i tel Pathian nih kan zaangfai ni hin ni tiangah a mi kan tlawm ve zei kan ti lai a dang bu he kan ni tahchun ahcun a minung zong kan tlawm bik ko nain atu deinak tu anak kawlram pumpuluk deinak tu ding ah hin tlangcung mi vialte a hruai mi dirhmun hi sian dep ne kan tlaih dih cucaah cun hi pathian tla chuahnak si i kha asinain kapkhat le in kha daihnak rian kan tuah mi kha zapi hmuh han in federal principle kan hmuh cang he democracy principle kan hmuh cang he union peace conference kan tuah kho eh ma cu kan chuapi kho timi kha pakhat nu pakhat mun rel kho usal cu mi zapi kha an lung tho lai phaisan chua kho lai asinain kha atun tuan te kan chim bantuk in dei nak tua hi adu mi mipi tampi kan um na in dei nak tua du lo in i tuk i kah i mah pumpak ana ngeih ding le mah pumpak siṭhatnak caah atu bantukin ummi i tuk i i kah peng a duhmi zong hi vanchiatnak kan rak um. Cucu kap hnih in um. Kawl ralkap chung zong an um, kanmah tlangcungmi cheukhat chung zong an um. Cu tikah hmailei kan i thawn lo tikah aa thawnnak a rin in hmuh lo tikah Chin miphun tampi nih kan phaisa khawh kha kho lo. A ngaite ti cun daite kan um lio zei kan te la i ka lo i tuk lo in he che te te rial te den kan tun nak tu ni khan thil ka thleng kho salo cu cu kan miphun ca tha bik mi sa timi kha uh mun chim ku du cu ca cu ngaite ti cun atu hi CNF le CNA ca siseh, kan ram le kan miphun ca siseh, biatak te rian ṭuan caan si. Cuahcun lungtho tein rak ṭuan cio ko timi ka forh kan duh hna. Cun a dongnak ah AA kong nak vun ka hal mi ah khan AA hi kan ral man si kan hoi dah ti si ahcun khakhat cu zei kan ti lai politics ah khin an chim tawn mi cu uh, uh, zei kan ti lai zungzal ral timi hi um lo ti si zungzal hawi timi zong um lo ti si. Zungzal kan miphun caah zeidah ṭha timi la lawng um. Cun kan miphun la kan ram caah kan miphun la kan ram himhumnak caah zei kan ti lai a ṭhat can um lai a chiat can um lai. Cu cun zungzal ral zong an um lo, zungzal hawi zong an um lo. mati tu khan bun in le ka du cu caah cun atu AA kan ti mi hna cu anmah an miphun caah tei a rial ve mi nunnak pek in rian a tuan ve mi an si caah atu bantuk kan dir mu cun kan hoi in si a tha ve tang ti usal a tha ve asinain kha ti tan ti ding tuan ti ding ah cun anmah zakhai ram chung te khan an rian ka tuan na solo tha ha Sinain kan Chin ram chung an kan luh hnawh i kan Chin ram chung i zei kan tel lai kan mipi hna an hnawh hna retheih an pekmi hna belte kha cu zoh khawh a si lo. Cuti cun cucaah cun kha kha cu zungzal ral um lo, zungzal hoi um lo timi tu kha kan zapi te kan theih ding kan chim ka duh mi si. Ka lawm. A hmasa na chimmi ah khan principal zei principality no ka fiang lo pariat kan ngei i federal principal oh akan pom piak i pahnih a tang na timi kha adang poruk sa sau tuk lai cha pahnih hi zei bantuk da an pom lo timi te kha kan chim ko lo ko du ko eh okay okay ma long suma maka maka ra thate ra chikhate bate kha Zero. Pariat kan timia kan mo. Pariat kan timia kan pahnih apom lo bia si lo in a chim ti lo mi se. pakhat cu kawlholh ka vun hman ko lai maw party sung democracy senit timi kha hmm. multi party system se lai timi kha kan rak hal asinain atu ah hin uh, 2000 ni constitution zong an si seh vai si seh party sung senit cu kan du zong du lo zong a um cang a um cang caah ma kha chim hau ti lo tin a ruai chim ti lo mi kha pakhat kha se pariat chunga uh, pakhat a chim lomi mu cun a dang pakhat a chim lomi cu minority right kan ti uh, ram pakhat cio for example ah Chin state mu state pakhat cio chungah khin minority group ti khin um sian ram te na kha kau ngai sian ram ma khin miphun mei tampi an um ka Chin ram zong ah miphun dang an um miphun mei deu an um kha miphun mei pawl le uh, zei kan ti lai um, kha miphun hme pawl kha kan zohkhen hna lai kan humhak hna lai lu ne su khuin yi ku ka kui chin ti si ko hlolin hakha uh, union peace accord timi union pi thong su tabo tu sa chho asai pain tit akhan atel sang kan hnatlak ciami si. Cucaah cun mah hnatlak ciami le kan hman ciami pahnih cu thim hau ti lo tian a chim ti lomi si. Macah kan tuah kho rih lomi paruk tu ka tling tein a chim. Cucaah cun a pariat ning in a lungtling tinak si. Okay. Kha sia tu toi kho tu ka vun har lai. Mm. Tu hi kan ma hi CNF le CNAP nei dek thimmi pi nih kan alang alang zong kan tuah lengmang mi cu ral pahnih kan ngei cang i i hi mo kan ral i usi mo cozah hi mo ti hi hi tampi kan buai ta thai sikip zong denmark in ngakchia pawl nih kan fal kan dau le online kan puapi lai man kan hal lai cun pakhat te ma ka cun hal chapti du du to lai

AA le ralkap a hodah kan hoi an si a hoi dah zei kan ti lai kan ral an si timi kong cu tun te ah zei kan dah alian pa a chimmi ah khan ka vun tel cang rua tiah ka ruat direct pin hi hi an si hi an si ti tu a chim ok tha lo politic ram le miphun ca kong khua kan khan tikah zungzal hoi zong an um lo zungzal ral zong an um lo Cucaah cun zeidah an si te lai timi khi cu Pathian kut chungah chia usih law kanmah nih a ṭha bik tu in zoh te ko usih. Cun pahnihnak ah palek ruah kong a ngai te ti si ahcun zei kan ti lai? CNF le a cozah hnatlaknak an thutmi thongkhat le kum thong hnih le kum hlei li sorry kum thong hnih le kum hlei hnih December thla ni kua ni ah min kan thutmi ah khan zei kan ti lai? vei hi uh, kum thong hni le kum hlei hni December thlan ni kuan ni min kan thut mi a khan Chin state chungah Chin ram chungah kawl acoza ralkap le zei kan ti lai CNF da ti lo zei bantuk hriam tlai bu hman um hna hla sai ti mi kan dak tel Cucaah cun Chinram chungah ni kan ti lai CNF le cozah ralkap dah ti lo cu ahohmanh um lo ding kha si. Cucu kan hnatlaknak si. Hi kha lio ah khan zei kan ti lai cu ti si ahcun kan Chinram humhak ding caah kanmah CNF hi hmun chaklei Laitlang le thlanglei Laitlang ah hmun tlawm bik pahnih nan kan pek lai kan rak ti. Hi pakhatnak cu atu uh, Chaklei Laitlang hi kan umnak cu nan theih ko i mu Bialhar le atu Camp Victoria kan umnak hi makhikin kan pek. Thlanglei Laitlang ah atu Bangladesh le India le Kawlram aa tonnak zawn khi khika hlan lio CNF kan rak umnak mehi kan lak ṭhan lai kan ti. Maka kan vun ceih lio ah Rangoon bia kan ceih lio ah khan Kawlram acozah an uknak ah khin thlanglei Laitlang Paletwa khi ralkap sittai ngan ti mu ralkap uknak ah khi thlanglei ah khan dem chia zakhai ah khan dem chia kan meh chakle in chia cuti kan rak chei lio ah atu kan rak hal mi kha Paletwa rampong i India le Burma le Bangladesh aa tonnak nih hun rak kan pe u kan rak tin hna lio ah khan khaka ano myo tai ngan ti min ano tong dai Taihmu ka rak kai lo. Mah taihmu tel lo mi kan in pe kho hna lai lo an rak kan ti. Cu tikah cu tian rak kan pe ṭhan u, rak kan pe ṭhan u tiah hnu kan hal hna tikah cozah ah hun na thleng, cozah ah hun ka thlen hnu lawng si loin vei kha zei kan ti lai kawlbawi pawl nih kan ah hi cu kanmah nih kan him kan zohkhenh ko lai an ti cucaah cun thlanglei laitlang simi Paletwa hmunhma hrawng ah kan kanmah CNF ni ni tiang kan um lo Kha lio ah khan kanmah kha rak kan pe hna sehlaw CNF kha atu thlanglei Laitlang atu ka chimmi hmun hrawng ah khan CNF kha lio te khan rak um sawh law ṭha tein kan kan zohkhenh khawh lai kan ram kha kan ven khawh lai asinain kha umnak nawl in rak kan pek lo tikah khakha atu ah va luh ṭhan le vei ṭhan kha thil hnahnawk ngai a hung cang cucaah cun ngaite ti sia cun vei hi Paledua kong na na vun zo ahcun atu dirhmun ah hin cun cozah tu hi rian nan nei deuh. Okay. De ruangah ham thok tein malio kan hun an kan pe lo. Cusa da hun an kan pek lo atu ah ken NCA ni ken akan kham ri mi cu kha NCA ah nan ni hi tlang nan num lai kan ma hi tlang kan num lai hi ka tivari cun hi ka len nan pet lai lo ti mi khi min kan thut mi ar hum di ka pele dua kha kan ma um nak la chol sang na ka pakhat man ar ka tel lo A rak ka tel lo tikah atu ahhin va kal u sih law hriam he nam he va kal sual u sih law zeidah cang lai ti si ahcun pakhatnak ah vei kha NCA min nan thut min nan buar tin cozah le lamtu nih kan kan maka an kan buin hawh hmasa lai i cucaah cun min thut ning in kan kal si ahcun pledwa cu atu ahhin zei kan ti lai Ahote rian ngei deuh tiah cun cozah an ngei deuh. Mah hman ahcun an hauh ṭawng rai ding in situai um tai hmu nawl a ngei bikmi si. Cucu atu lio i kan buainak kan harnak mi tampi nih CNF nan kan mawhchiat ko lai zei ruangah dah nan va kal lo zei ruangah nan kan miphun nan van kham hna lo zei ruangah dah nan dir lo ti tikah kan min kan thu ciami lila kha lio hmun kan rak hal mi na an rak kan pek lo mi nih khan nihin ni tiang hi laklawh mang lo in na kan chiah timi ti kha vun chim ka duh cun alian pa tuan te a ka hal mi vei kha CNF thimnak kong kha a phit a phit ka vun phil sual kha kha zei de si ti siao cun CNF hi kan rak thok ka te in democracy cu si ko nan conference ni khin chairman ke thim Conference ni chairman a thim i mah chairman nih khan vice chairman le general secretary le CEC member le CC member vialte kha nominate a tuah. Kha nominate a tuahmi kha conference chung a chuahpi ṭhan. Conference nih khan an hna tlak si ahcun pawmpiak si, an hna tlak lo si ahcun pawm lo khawh si. Asinain khakha America style khi kan rak cawn. America cu president pakhat an thim i president nih amah cabinet a vunci vialte a duh ning in a khat hna a khat mi hna kha tuan awak tlak matlak lo timi senate nih bia an khiah piak bantuk khi a si. Cucaah cun kha zei kan ti lai democracy cu si ko sinain America zong ah khan hman ve ko ka ka CNM nih hram thok tin kan rak hman mi si caah ni ni tiah kan hman rih mi si timi te kha vun chim chih ka duh tuan te vun phin dok ka vun philh sual mi si vun thlal sual mi ka lom kha sia tu chikhate he nol than lai cozah ni ta hi palewa myone hi Laimi le ii Martin kan simi hi cozah nih tah piahtana pakhat a rua ve ko maw? Zeihmanh a rel lo maw? Uh, a ruah ko lai. A ruah ruangah kan AA zong kha zei kan ti lai. Terrorist organization ti a timi hna ka si ko. Atu a, a ruah ko lai. A ruah ko lai. Okay. Thaten uh, upadi zong an chuah ko. Rian zong an tuan ko. Kenah an ṭuanmi a ṭhat a ṭhat lo belte kha cu phundang si mu. An ṭuan ruangah ṭha ti lo cu. Keimah nih hal ka van duhmi cu hika hin ka palh sual a si ahcun amah ka pa an van pa lila nih khan van ka remhpiak te law. CNF nih hin dothlennak nan tuahnak ah nan ra kalpi tawnmi le nan aupi tawnmi cu a luanciami chan chung vialte Kawlram Federal ramkomh dirhnak caah uh, state national state mo amyo ta pi ne ku achi khan do federal ram kom dir ding ti kha nan rak aupi ton ruwa asana ten nai tan conference a khan zai ruanga dama kha uh, geographical based mo pathuin ku achi khan do federal ram kom dir ding ti nan thlen than ning ka si ti mi te kha pakhat na ka van hal ka du Cun uh, a pahnihnak ah van hal ka duhmi cu uh, 1990 election lio ah khan uh, CNLD kha uh, nan rak ṭhawng ngai. Hi camping hna kha zakhan ram tiang hna kha camping nan rak tuah nan cawlcang a ṭha. Mah hnu cun CNLD khan vei UNLD ah khan nan van kai i UNLD zong kha ṭhawng ngai in a rak dir. Le Kha pawl UNLD kha ramleng nan chuah hnu tiangin NDF ah nan i kom NDF hnuin ENC tiang kha nan chuahter le kha vialte ṭhawng ngaiin rian nan ṭuan kho le atutan ahhin tah ram chungah CNL nai ahkhan party pathum cu an i fonh ṭhan i CNLD tiin an van i fonh. le hlanlio CNLD khale atutan CNLD hi nan rul hi zeitin dah aa dang tiin mana ruah aa khat ko tiin mana ruah cun atutan CNLD zong cu atu hi petlainak cu an tuah rih lo natein thaizing kip ah tlangcungmi i fonnak UNA timi the Nationalities Brotherhood Federation aa maw silo NDF asilole United Nationalities Alliance timi UNA ah maw an i fon te lai i khakha hlan lio nan mah CNLD kha UNLD ah nan ban ṭanṭi bantukin atu i CNLD pawl zong hi UNA ah maw silo ah MDF ah maw an i fon te lai mi hi nan rul hi ta zeitluk in dah hlan lio CNLD le tutan CNLD he aa dang ha tiin na ruah timi te kha van in hal ka duh. pakhatnak ah CNF kan policy a thleng timi kha a thleng lo federal principle ruang mu i zei kan ti lai hlan liu kan timi ah khan amyuta pi ni timi cu miphun cung i dir mi state ka um hau Maw, for example, a Chin state cu miphun cung a kan dir, Chin state cu miphun cung a kan dir, ka Chin state. Ka ummi pasarih um ciami kha cu ka taning kan si ko lai. Mah hnu khan a herh a si ahcun, for example, wa te hna maw mu, cun a dang miphun phunkhat phunkhat state hmuh an hmuh ve si ahcun miphun cung a dirmi zong ka um kho ko. Cun anmah Kawl lila chung zong ah Kawl nih khan kanmah ten state hika hika ri cu Kawl state si seh ti an duh si ahcun um kho ve ṭhiamṭhiam ko. Asinain Kawlram cu zei kan ti lai kha miphun cung i dirmi state lawnglawng khan a kal kho lo. Atu seven region an timi tain data ci pasarih hi a kau ngai. Khakha state pakhat a kal awk a foi lo. Cun a cheukhat, for example, a ṭaning tari khi Kawl la lawng an um fawn lo. Kawl an tlawm te, miphun dang lawng te an si. Cun Skytang a lu le khi zoh u law uh, chinrin elu lei khi zau la naka an um cun khanti sian an um ka chin an um kanmah chin kan um kawl an um kan chaw di kha bantuk ha kawl state chunga tel u selo as kho lo mi sa hoi cu ta cun kha bantuk uh, cun eraudi uh, eraudi tain zong khi zau la mi phun an ni chaw di kha bantuk ha Myanmar state ya bama pia kan ka cheu selo as kho phon lo asinan kha khan for example a the chin tuin ka na ka pi ne ti sala na ka na kan ka chin nan tam deu ka chin na kan country sien nan tam deu country sien na kan kan ma lai mi la kuki kan tam deu he ti buntuk hin ami kha kan na rual di so mi phun pakhat min khan a zei ti man kham an tuk pola khan state to ok tha lo ma ta sun kham an tuk kha cho a the chin tuin pi ne he ti bantukin pathui pi ne kha si kha tha deu Arrowdy nak miphun min lak lo in Arrowdy state in pathui kha min pek kha tha deuh. Cucun kan chim duhmi cu miphun min pekmi state um lai, miphun min pek lo in a ram min in pekmi state um lai. Phu hnih in kan pom tinak si. A pahnih in si. Kan hlonh lo, kan thleng lo, a pahnih in kan pom tinak si. Cun NLD le CNLD kong hi cu uh, party politics hi zei kan ti lai thaizing kip tu ra nga ding election na kan bia kha pingpalo nan kan man sul lai kha kha chu keima ka chim lo a tha bik ro lai tia ka ruat kan ni CNF kan policy a chun party vial te kha zei kan ti lai uting nau zo in a ruang te in kan kom din ha lai ti se cun federal le democracy principle kan i tlaihmi hi a kan pompimi he cun kan ṭunṭi dih lai ti si cucaah cun thongkhat le zakua le somriat le kumriat in thongkhat le zakua le somkua karlak thil sining le atu thil sining cu aa dang ngai cang CNL ni zong kan mah kan rak tuahmi CNL ni maw si maw atu thar an tuahmi hi an policy zong ṭha tein ka rel lo i dei kan ti lai thatein ka theih lo caah chim a ka palh sual lai kanni kha cu Chin miphun umnak pohpoh ah Chinmi a simi pohpoh CNL i member an si lai tlangcung an um zongah rawn an um zongah khuaze an um zongah ti kan va rawn hno di hna atu zakhai ngi zakhai ram vialte khi an in ka thoke palet wa tiang karkal di ke ma pumpa a shu chin umnak vialte khi kan chul di kan ko rong ve rong e zei kan ti lai uh, ramleng a ummi Chin miphun umnak Sagaing ka in kal ke le ka bo kan phak dih hna kan kal ro dih hna asinain atu CNL le atu party pawl tu hi cu miphun timi na khan election na zeitin da kan tei le timi ka focus an tuai deuh ti ka me um lo na khan an kal ka hmu lo Maca cun ki kan ni dan dak tete cu um ko lai sinain khoika set timi khi ka chim ahcun keimah parh a cang sual lai. Cun anmah election nan tuah lio ah kan bia kha pingpalo in kan phan sual lai ti ka phan ka phan ca kha cu ah, kan leh lo a ṭha deuh tiah kan nawl. Eh, ka lawm tuk, ka lawm tuk. Hmm. Ha, cu ti si cun a lian pa nih khan van hal ko sah. Okay, ka lawm. Uh, Thantlang Chin National Day ah vei bia na chimmi kha nangmah uh, wa hlan na thlir ban ka van thlir ka du ngai na ka thlir lai lo vei ma ah khan in tek le in an ti ti ka cha zong ka comment na ka tial Intek lei an ti tikah intek cu hodah si timi kha keimah nai ngai i mia sin ka zoh ve tikah chimpi ne NLD an si maw? A si lo, cozah an si zong ah. Si ahcun te CNLD an si maw? Tiah ka van zoh tikah keimah ka hmuhning ah an si lo. Chimpi ne IO in nihin ni ah kan u songmi cu CNF nan si. I kan ram nih nihin ni ah

rak tua di si ma kha kha no se tu ya van thar chua mi jong san su chi jong san su chi nan tun ti tia keima chu ka mu ning si nan zapi bom in rakap kha zeitin da kan tua kho lai ti kan nan nor tua man kha keima long ka fiang ning si asia chun a leh awk ṭha cun tia ka ruahmi cu mah ah khan nanmah nih thimpi ne ai oin nai ngai zia amyu ta nai ngai zia ku san nan kan piu ko cang ni ni ni a CNLDC a thimpi ne in NLDC a USDP a sia dang dang party dang dang zong nih khan an chuahnak ding caah vei khi dah an chim dah ti lo ahcun cunglei ah nanmah nan um ko i an chim ding zei kha um ti hnga maw nanmah nan um ko caah kha anmah khi chim ding an nei ti maw cucun nanmah hi te anmah NLD le kawl i ummi hmasa na chim bantuk khan democracy duhmi cucu federal duh vemi paul he khan i bawm loin amah ralkap le USDP ti ko si USDP le ralkap sinin mi cheu pawl nih hmyoling che ni hin tiang ah hin an nei peng puwom le phe tein ke ka ta chun hna le ralkap le USDP sinin te khakha ma sa dong na chim chang hi an hmyoling ngai zungzal ko ma hi phe te ni puwom ade bantu kan de zungzal ko lai ti mi woi kha kan chim nan a vei i el peng khi si hihi tu nihin ni a kan halmi hi zapi nih ramkip nih an rak zoh ve ding si caah ralkap le usdp sining kan duh taktak mi nan kan timpi mi a che pathum kha full in kan hmu kho taktak lai maw timi kha vei thalong Kawl nih ṭhalawng an ti. Ṭhalawng in van hal ṭhan rih ka duh fawn. Tampi ka lawm. Uh, zei kan ti lai Chin National Day kong he pehtlai hin cun zei kan ti lai CNF le a cozah kan rak ka ton ka te a voi khatnak kha kha kum thong hnih le kum hleihnih uh, kan rak ka ton lio ah khan CNFIO kha Dr. Suikar nih rak hruai hna kha rak hruai hna lio ah khan a voi khat na kan CNF nih kan halmi cu Chin national le Chin miphun pi ni hi Chin state de pi ne ne ti lo in myo ta ne ti kan tuah than lai timi kha kan rak hal hna. Kha kan hal hna i kha kan hal hna rualrual khan pi thawng su sinah kum thong hnih le kum hleihnih December thla ni kuan i min kan thutmi ah Chin National Day kha Chin National Day tiin tuah ṭhan seh timi kha kan hna tla. Mah lawng cu si lo Chin National Day kha Chin State chungah public holiday si ding in maw zungkhar ni si ding in kan i zuam lai timi zong kha kan hna tla fawn. Ka kha kan si tikah cucaah cun mah ka kum thong hnih le kum hleihnih December thla ni kua min kan thut i a voikhatnak kha kum thong hnih le kum hlei thum Chin National Day ah kan Hakha nganpi in rak tu a si. Khan tuah lio ah kan kanmah CNF le Chin State Government nih kan tuah ṭi. Kha kan tuah ṭi mi ah kan zoh u law Chin State Government nih kalio khan General Hung Ngai mu Pu Hung Ngai nih bia chim CNFIO in ke min ke chim a kum vui ah mindat a kan tuah cu thiam thiam cun Pu Hung Ngai nih cozai o in chim kanmah CNF chairman Pu Jing Cung nih chim ENLD a kai hnu tu hin zei kan ti lai ti si ahcun hmun khat te kan tuah ti lai kan timi kha hmun khat te kan tuah ti ti ai lo Atu Pu Lian Luai cozah a vun kai le cangkan a voikhatnak Falam an tuahmi ah khan a sawm cu an kan sawm ve i ngaite cu cu sawm ding khi rak si lo tuahṭi ding kha rak si kan hnatlaknak ah kan tuahṭi lai timi kha si kha kan tuahṭi lai kan timi ka tuahṭi ding phun na sian ne kha kan chiam le ne hruai ne tampi kan vai tho tikah tuahṭi cu chim lo biachimnak nawl hmanh an rak pe lo kan chairman kha ṭhutnak an pekmi kha zoh u law a tlar thumnak hrawng ki VIP ṭhutnak timi khan chia VIP ṭhutnak hnu khin zapi ṭhutnak an chi zapi ṭhutnak hmanh a tlar thumnak khan an biachia rih a a khumbuia khan Hakha tu a si keimah ka va kai keimah ka kai ah khan cun ṭhutnak tu kha cu anmah chief minister he khan hmunkhat te ah a hmaitlang bik ah khan an ka ṭhutter asinain biachimnak nawl an ka pe lo cu tikah CNF nih kan i ruahmi cu ah biachimnak nawl an kan pek lo si ahcun Chin state government Chin pi cozah nih an tuahmi hi kan kai ti lai lo kan ti kan kai ti lai lo ti bak in bia kan khiah. A hnu ah kan kan vun a cei i zei kan ti lai Hakha hawinak kan meeting an tuah. Zei kan ti lai a bia cu a caan lio si ca vun chim lo lo ko ning lo. Maka Chin state government nih kan bichim nak ro an kan pe hlei lo. An kan pe hlei lo i thlantlang khua nu khua pa kha an lung a fak tuk i rengun an ra. Rengun an ra i NRPC ah ca an ṭial. Mah Thlantlang khuanu khuapa nih ca an ṭial ruangah khan Daw Aung San Suu Kyi naingan Daw Itain ping khan puku a zung nih an ka auh i bia na chim ve lai rak kai ve an ka ti keimah kha. Thlantlang khuanu khuapa ruangah a si. Ka va kal i zeitindah bia na chim lai timi vial fangfang khan ka thawng cu an ka than i hlan liu bantuk in aa rual in biachimnak nawl khan kan pek rua lai ti hin kan ruah agenda ra kan pe kan ti zongah agenda kha pi thawng su cozah nih thlei bantuk chimpi ne cozah nih thlei bantuk aho nih thlei bantuk ti ka fiang tein alaizing tiang kan chim kho lo I cucaah cun zei kan ti lai Rangoon kaa thawh lio ahcun biachim ding si caah kan pi zong cu mah lio ah khan federal principle kan duhmi vialte kha official in a chim cang caah a cungah lunglawmh awk si tiin zei kan ti lai lunglawm rak bia zong kha ka chimmi si asinain zei kan ti lai thingthang cung biachimnak thiang cung ṭheng cung ka kai lio ah ka kai lai ah khan nan vun chim tikah khuanu khuapa ai aw in ti vun si ko e, ka chim tikah cun a CNF hi khuanu khuapa taktak a ai aw tu kan ram le kan miphun ai aw tu taktak kan si ko cuah cun data khan taktak kan si ko ti khan ka bi hram thok ka vun chim mi kha si e, cucaah cun mi tampi an lung oi lo nak zong um lai an i nomh lo nak zong um lai asinain kha ni khan kan miphun dirhmun a langhtermi cu democracy kan hmu cang kan ti ko zongah Chin state ah government cozah kan ngei cang kan ti ko zongah Chin mipi kan kut ah nawl ngeinak um rih lo Chin ram cu Chin miphun caah a si rih lo timi hi kan theih fiang a si ahcun CNF kan rianṭuannak atu Chinland Club te hna a dangdang cawlcanghnak kan tuahmi chungah hin kan zapi tein a thar in thazaang kan lak tu hau timi kha hun chim ka duh. Zei ruangah pumpak in kan tuak si ahcun upa pakhat kan si kum sawm ruk leng kan si cang kha bantuk te hna in zei bantuk dirhmun an bia na chim lai timi hmanh fiang sesai lo in an kan tuah mi phunphun khat ai awh tiin kan dir kan ti lio ah zei kan ti lai kan hnatlaknak ahcun kan tuahṭi lai Chin state government nih bia ka khat chim an sian ne ka khat kan chim ve lai ti hnatlaknak kan tuah bu in hitin an kan tuai hma ṭhan lengmang mi khi kanmah kan Chin miphun kut chungah nawlngeihnak um rih lo ruangah si cucaah cun kan ṭan rih hau kan ṭuan rih hau timi tu kha vun chim ka duhmi si adang ralkap kong le USDP kong kha cu kan chim ciam in a vun nawl mi si ko e kha vial kan zak zak mo Vei, le kan ti lai, kan na nol san lang ma chat bia hi. Oh, chet lak in kan nen sia chan bu khi fak tu in kan nen na sia abu khi a chet ton ne mu tha lai lo ma bil ko se online hin anin hal na ti mi pol kha bun chim lo okay tan jong sau pa sang e si si si si sa tu he chan tampi kan la chang e lung sau te in kan bahal mi te jong na kan le khawh lengmang caah kan i lawm tuk hringhran. I atu cu online in online in an van halmi tete zong hi vei atu nai na chim ciami chungah khan tam deuh cu aa tel cang. Ralkap kong hei ti bantuk ka si. Atu cu uh, na chim rih lomi tu kha ka van zoh lai i hika ah pakhat uh, Khin Mawng timi nih a van halmi cu Chinland ramri khi khoika set khi dah an si tiah aa hal ka duh ko. Chaklei, thlanglei, aa nichuahlei, nitlaklei zeitindah Chinland ramri khi a si timi te kha a tawifiannak in van kan chim kho law ti kha van hal. Cucu pakhatnak. Cun hika hi na leh ciami chung ah khan zeimawzat cu aa tel nain aa van hal piak rih ko ning la. Uh, William HC nih a van halmi cu NCA hi maw zulh peng le an timh si, uh, NCA hi rintlak le ei chuak ngai si lai tiah amah khan ngam ding si lai maw NCA hi kawl cozah tangka luhnak dollar an luhnak innka hna men ah si te lai maw Kawl hi zeitluk kan zumh ko hna zongah anmah nih cun toi ah chiah peng ding khi an i tinhmi si ko in hmuh cio a si. Wah miphun dirhmun in Kawl lungput a langh tikah tlangcung miphun hriamtlai ṭhawng paoh Kawl nih an ṭih hna. Cucaah kannih Chinmi dotlengtu phu hi ṭhawnter nan timh ve maw? Kawl he NCA nan kalpi zongah Rakhain sinin Chinram a him ti lo ca a him ti lo. Cucaah Chinram nih a cakmi ralkap kan ngeih hau ko. Kawl zong cu zumhtak zumh taktak awk an ṭhat hlei lo caah Chinram a kilveng kho ding in kan miphun ralkap hi ṭhawnter lawng ah kan Chinram a dam taktak ding a si caah a si tiah Chin miphun ralkap lei nih zeitindah kal nan timh, ralkap ṭhawnter nan timh maw timi kha mah pahnih cu van si selaw. Uh, pakhatnak ah ramri kong mu. Ramri kong cu kan pu kan pa an rak ngeihmi ramri hi a fiang ngai ko. Cun vei ah khan Mirang nih an rak kan uk ah khan ramri khi an rak kan tuahpiakmi kha a dotdot in rak kal. A dotdot in a kal tikah a voikhatnak dot le lawng kha kan zoh ahcun kan Chinram a cheukhat a tang lai. Tahchunhnak kan zoh si ahcun atu chaklei Laitlang kan timi Hakha, Falam, Thlantlang, Tidim, Macun, Mizoram, Kha vialte khi thong khat le zariat le somkual le kum ruk ah an lak. Cuah cun Chin Hill Regulation an ti Chin Hill Regulation chungah o thlang le lai tlang ah complet mindat matupi an hnu ah an pet chi ma khan an mun chap chi mi se ka ka zei ruang da si se thong khat le zariat le somkual le kum ruk ah an rak lak mi ramri si an hnu ah plet dua khi adang ten an lak an lak i Paledua hi Mirang nih zeitik lionglong dah a lak khawh ti siah cun thong khat le zakua le kum ruk lawng a lak. Cucaah cun mah Chin Hill regulation nak khan Paledua kha ramri kha a rak tel rih lo. A hnu a lak caah. Mah caah cun kha Paledua kha zei kan ti lai. Uh, a hnu la lawng ah Chinram chungah official day khin uh, a vun tel. Asinain kan ram cu si, kan ram cu si peng. kan ram si peng ma kha si philh hlah u. Si kanmah kan pu kan pa ram popo si kan ram si ko. Sinain Mirang nih ramri an rak tuahmi chung belte ah khan ramri nan timi kha khoi kan nan chim du. Mirang nih suimi ramri ma nan chim du. Kawl nih suimi ramri ma nan chim du. Kalapa nih suimi ramri nan chim du. asiloah kan pu kan pa nih an ngeihmi ramri kan chim i cucaah cun maka kha tampi in foite hlek in bia chim lo khan mu a dot dot in a kal timi te kha vun chim ka duh foite hlek in khari kha si Chin Hill regulation ah cuti cun um cuka cun cuti cun um tiah ramdang mi le miphun dang nih kan ramri an ahmi kha i lak ding salo Macun uh, Paletwa kong ah khin a buai ngai. Mi tampi nih khin zei kan ti lai Paletwa ke hlan lio ah zakhain ram hoi hna si maw tiin anmah zakhain pawl zong nih khin an ti tawn. A si hrim hrim lo. Zeitik hmanh ah Paletwa cu zakhain ram si bal lo. Zeica ti cun history ah fiang tein a lang khomi cu uh, zakhain cu siangpahrang ngeimi miphun ṭhawng ngai an rak si. ram ṭha tein ngeimi an si, ramri ṭha tein ngeimi an si. Cu tikah Zakhain le Kawl siangpahrang an i tu i Kawl siangpahrang Budop hi nih Zakhain siangpahrang cu a tei. A tei i Zakhain ram vialte cu a lak dih. Mah a lak dih hnu ah Kawl siangpahrang le Mirang kha ral an i tu ṭhan. An i tuk ṭhan tikah Kawl siangpahrang kha Mirang nih a tei ṭhan hoi. a tei tikah Kawl siangpahrang nih remnak caah a ram a sungmi kha hmun hnih kha mirang rak pek. Cucu thongkhat le zeiriat le kum kul le kum li ah khan Yanrapu sa cho tiin Kawl siangpahrang nih mirang kha Jakhain le a tutani dari pek hna. Mah kawlsiang pahrang nih mirang a rak pekmi hna ramri kha ṭha tein Zaindu Pusa cheu ah fiang tein um ko. Kha khan zakhain siangpahrang nih a rak ukmi a ramri le lawng kha a tel. Paledua a tel nemmam lo. Aa tel hrimhrim lo. Ngaite ti cun Paledua kha zakhain ram rak si seh law kha lio khan aa tel cang lai. Aa tel lo. Cu pakhatnak. Maca cun asinain zei ruangah dah Zakhain tlawngtan data ar kan hilchek timi mi nan pek ti si ahcun Mirang nih Paledu a rak tuk i a rak kah lio ah hin Mirang ralkap kha Zakhain ram in an rak kai. Situe in an rak kai. Cucaah cun an ratnak ram lam min, lam min khan pek i Zakhain tlawngtan data timi khi Zekhai nih an pekmi min si loin Mirang nih an pekmi min tu si. Cu ve bantuk cun for example atu Paletwal eh sorry Kampelet le Mindat khi pakuku tawngtang khi an rak ti ko cu mu. Zei ruangah uknak foi sen te pakuku in an uk ruangah ko cu. Atu lunglei tiang khi chitakong hil thlek an rak ti ko cu. kan ram cu si ko cu asinain Chittagong an uk ruang ah min an pekmi si ko cu mirang nih pekmi min lawng te asinain atu ah vei kha zei kan ti lai kha min kha kan hmang duh ti lo mirang nih rak pekmi si asinain zei kan ti lai ca le thla le cheukhat ah zakhain thong than de ta timi kha tutiang um ruang khan zakhain pawl zong nih kan pu kan pa nih an rak ngeihmi sarua ti an i chim tawn ka a hman hrimhrim lomi si kan ram si kan phun kan hma si timi kha Chinmi vialte nih kan theih awk ah vun chim ka duh pakhat nak cun a pahnih nak ah atu nai William LC na ti ma a bia uh, second question cu ha Pabia. Si. Si, William HC. HC. Oh. Mah kan halmi kha NCA hi tha tein uh, kan rel hau timi ka pakhat na ka vun le ka du. Dei kan ti lai, uh, NCA tha te kan rel si ahcun, ngai te ti si ahcun, Kawl a coza le tlangcung mi official tein tuyawin tein min kan thutmi ca hi pahnih la long um. Pakhat nak cu pinlung sa cho panglong cream an si a pahnih nak cu NCA sa cho si cun nan zum hna maw kawl nan zum hna ca maw hi min nan thut timi kha kan zum hna ahcun aa zum mi hoi le hoi karlak ah min thut hau lo so mei kan ni zumh lo caah hi kan bia hi kan hnatlaknak hi a ho man nih kan buar lai lo tiah min thut hau mi si Cucang cun pinlung sa cho cu ṭha tein min kan thut ruangah nin ni tiang fek. NCA zong cu zei kan ti lai Kawl Tamada president nih min a thut zei kan ti lai parliament speaker pahnih nih min an thut commander in chief Bu Cho Mu cu min online min min thut Kawl cozah ai awh tu vialte min an thut dih kanmah min kan thut ve a fek A hre lawng si lo, NCA sa cho kan timi chung kan zoh u law zakhat chungah sawmriat sawmriat sin lo sawmsari panga tal khi kanmah nih kan ṭialmi ning in kal. Kawl acozah an ṭialmi ning in kal lo, kanmah kan ṭialmi ning in kal. Cucaah cun kan duhmi hi ka kan fiang bik in kan langhter khawh. Zei bantuk ram dah si lai timi, democracy si lai, federal si lai, self-determination um lai timi vialte fiang tein fiang tein kan ṭial khawh dih. Cucaah khi NCA timi khi effect taktakmi agreement si. Mata cun khi kan buar lai si ahcun, khi kan kal tak lai kan ti si ahcun, alternative ti da si. alternative ti cu NCA kan kal tak lai kan cu adang zei thim awk um NCA timi cu Kawlram a kum som sari kan ni tuk cia bia ral hi meithal in ituk lo in cabuai cungah bia kan chim lai i daihnak in kan dihter lai ti kha si deinak in hi bia hi kan dihter lai ti kha si asinain kha NCA kha kan duh ti lo cia cun political problems through political means kan ti chumu political dialogue in kan kal lai kan ti chumu nai ngai ji pia tana ku nai ngai ji ni ne phishing ya me kan ti chumu kha political problem kha political means in kan uh, zei kan ti lai kan dei thar lai lo kan ti sin adang cu hriam kan na tlai lai i metal in kan ni kap lai metal in kan kan ni tuk lai ti ka si kha cu ti sia cu kum som sri kan ni tu sang e metal in i ka chik chek i tha chik chek ni khan hi bi he dei tar kho lai mo keima ka hmuh nak san dei tar kho lai lo kum som sri kan ni tu sang kum sawm sani kan ni tu kho rih ko lai asina bia dai lai mo dai lai lo dong lai ma dong lai lo asina kum sawm sani i tu ri usolo a ho de miak lai ho de sung lai uh, zeidang in kan miak lai kan sung lai timi chu ka thei lo nain kawl dunak in 2000 ei constitution hei ti bantuk in an kan uk ri i a tuk kap khat lei kan i tuk peng si ahcun zei da cang lai ti si ahcun kan holh kan ca kan nunphung pakhat hnu pakhat in an kan tha piak lai atu kum som sri zungah zeitluk in an kan tha piak cang rutu independence kan hmuh hlan ah khuachak lei le khuathlang lei tin kan um khuchak lei cu tuchin state si khuthlang lei cu mizoram si khuchak lei kawl kuta kan um i kan ca le kan phunglam kan ṭhancho ter khawh lo caah khuchak lei ah nihin ni tiang common language zong kan nei kho lo kanmah le kanmah zong kan i chawn kho lo kan ca zong ṭhangcho kho lo tangli ca ah tang rih Mizoram ahcun democracy um federal um tikah an ṭhancho ter i Mizo ca kha atu Mizoram University ah MA tiang cawn khawh a si. Cucaah cun kha bantukin kan i do rih lai kan ti si ahcun duhsah tein hriam kan tlai i kan dohmi cu kan ram humhen dik si. kan miphun humhim ding si kan holh le kan ca le kan phung kan lam kha zohkhenh ding si asina kan tuk cuahmah lai kan tuk cuahmah lai kum som sri kan tuk than ding si ahcun kan tuk hnawh chan mi kha pakhat nu pakhat kan sung dih lai cucu tv ah ka chim mi salo kan ṭih lo kan ṭih lo ca thiam kan tleh asinain a si kho mi kha kan zoh chih hau a cuai kan thlai hau Cucaah cun kan zoh lengmang tikah kum sawm sari kan i tu cang i kum sawm sari hitin kan i tuk ṭhan rih si ahcun kan tukhnawhchanmi pei kan thlau lai hi ti kan phan ruangah NCA hi kan kalmi si. Federal hi kan kalmi si. Democracy kan kalmi si. A ngaite ti si ahcun Kawl ralkap nih hihi an duh maw? An duh nemmam lo. Zeiruangah hi ti ning in kan kal si ahcun Kawl ralkap uknak hi duhsa tein a tlau lai ni khat khat a dih lai ti an theih. Kanmah tlangcungmi kan duhnak tu hi duhsa tein a kai lai ni khat khat a tling lai ti an theih. Cucaah cun tuan te ka chim cang kha. Kum thong hi le kum hlei sari in atu tiang ah kan peace process deadlock kan tong lengmang timi hi. Kha deadlock kan tonmi chungah khan ngai te ti si ahcun pakhat pakhat lam a tling cang lai ti an vun theih le cang ah khin a dang a si lomi bik an vun kalh langmang cu phai le kal kho lo khin an kan don ṭhan langmang cu zei ruangah an ṭih caah cu zei ruangah an ṭih kan tuah in hman caah cu Bible ca fiang tein a chim the truth shall make you free ti cu mu mihman le mitak lawnglawng nih a kan luatter lai ti kha si cu. Cucun NCA kan kalmi mihman, mitak, thil dik, thil ṭha siloah kan ca a fek bikmi a si. Kan ca ṭha bikmi a si. Cu a fekmi le ṭhami kha um ruangah kan mah ca cun zei kan ti lai atu NCA ning hin kan kal ahhin kanmah tlangcungmi caah cun kan i hlok bik lai tiah kei fiang tein ka ruah. Cun zei kan ti lai hriamtlaih a ṭha maw timi cu kan duh zong duh lo zong ah a herh cu ta a herh ruang cun pei kan tleih i som thum chung cu kum som thum chung cu CNM nih siam cu kan tleih cang cu a herh kan herh rih lai kha kan herh lai ti kha kan theih pohpoh si ahcun atu bantukin caan vun ṭial sawsawh ka ngah lo Khuza ramkip i ummi Chin miphun vialte nan pumpak in CNF ah rak lut cio ko. Nan pumpak in CNA rak lut cio ko. Nan luh khawh lo ahcun adang thazang tal rak chuah ve u. Phaisa thazang tal rak chuah u. Lungthin thazang tal rak chuah u. Thlacamnak in rak kan bawm u. Nan fimnak in rak kan bawm u. Kan ram ven her, kan ram zohkhen her, kan ram ri vialte lemat pakan man sung kan duh lo. Kan miphun thiluan kan duh lo. A biapi bikin Mi phunphun khat le phun karlak ah thisen pelte a luan sual citcet si ahcun ka khat ai kho lai lo. Kha bantuk thisen luan kha kan duh lo. Kan techin kan fapar chan tiang thisen luannak le ral le hling le so kha chia tak kan duh lo. Deinak rian kan tuan. Sena deinak rian kan tuan kan ti bu bu zong ah khan hriamtlei thazaang ngeih a herh timi cu a herh cu ta a herh caah cun pei CNF cu kan dir cu mah kan dirhmi cungah khan thazaang rak chuah cio ko thla rak cam cio ko nan pumpak in nan tel kho lo hman ah nan ngeihchia nan thazaang nan caan rak kan pe cio Cucu William Acey le a dang Chin miphun u le nau nan zapi tein nawl kan duh hna. Kha ka lawm mu.